Il-Knisja dejjem kienet ippersegwitata fl-ewwel tliet sekli tal-eżistenza tagħha. Veru li l-imperaturi Rumani kollha ħadu waqgħat ta' bla ħabel kontra l-komunità Nisranija. Veru li l-ewlenin Insara spiss ħassew l-bżonn li jistaħbew fil-katakombi. Hekk ħafna drabi llum taħt l-impressjoni ta' ċertu films, donna ngħat l-impressjoni li fl-ewwel sekli tagħha l-Knisja għexet biż-żmien ta' persekuzzjoni. Naturalment, dan ma kienx minnu, u għalkemm persekuzzjoni kien hemm, saħansitra kif naraw diġà mill-Atti tal-Appostli, biex naslu għal persekuzzjoni organizzata fuq livell tal-imperu rridu nistennew sas-seklu tlieta. Hekk naturalment, kif diġà rajna, Nerun ippersegwita lill-Insara, u anke imperaturi oħra minn żmien għal żmien ippersegwitaw xi Nisrani jew gruppi ta' Nsara. Ħafna drabi dawn il-persekuzzjonijiet ma kinux xi ħaġa organizzata, imma kienu biss frott tal-qawmien tal-poplu kontra xi grupp ta' Nsara. Qegħdin f'dinja li temmen fil-providenza divina, u għalhekk dinja li tattribwixxi dak kollu li jiġri ħażin lil allat. U għalhekk il-pagani meta kienet tiġri xi ħaġa negattiva u tqawwi li tinfluwenza l-poplu, kienu jfittxu f'min ħa jwaħħlu. U ġieli ġara li waħħlu lill-insara. Hekk naraw pereżempju li ġara f'Lyon, għandna r-rakkonti tal-martri ta' Lyon, Kartaġni, u postijiet oħra. Minn żmien għal żmien insarklhom jaffaċċjaw ir-rabja tal-poplu għalihom. Allura l-persekuzzjonijiet organizzati, il-persekuzzjonijiet iżjed mifruxa, frott ta' xiex kienu? Irridu nidħlu fis-seklu tlieta għat-tliet persekuzzjonijiet prinċipali li affaċċjat il-Knisja f'dawn iż-żminijiet. Is-seklu tlieta kien żmien partikulari ħafna għal dan l-Imperu Ruman. Jekk l-Imperu Ruman kien ilu li beda jikkrolla taħt il-piż tiegħu stess, kien sar kbir wisq biex wieħed jiggvernah, u kien beda jitlef l-istabilità li gawda għal deċennju għal sekli sħaħ. Kien żmien fejn l-Imperu Ruman beda jħoss il-pressjoni dejjem iżjed tikber fuq il-fruntieri tiegħu. Kellu jaffaċċja s-saħħa u r-reżistenza kontrih ta' imperu ieħor lejn in-naħa tal-Persja. Hekk ir-Rumani għal ħafna żmien qatt ma tilfu fil-battalja. L-Imperu ta' Ruma kien mibni fuq is-saħħa tal-armata tiegħu. Għall-ewwel darba fis-sena 235 għandna imperatur tar-Rumani Alessandru Severju li jmur il-ħoda kontra l-qawwa tal-Imperu Sassonida, imperu li beda jqiegħed ħafna pressjoni fuq il-fruntiera għan-naħa tal-Ażja Minuri u li jitlef il-battalja kontra dan il-poplu. Tant kienet xi ħaġa umiljanti għall-armata li fit-triq tiegħu lura lejn Ruma jiġi maqtul minn membri tal-armata tiegħu stess. Hekk l-Imperu Ruman jidħol issa f'perjodu ta' kriżi ċara, tant li f'sena minnhom kellu saħansitra sitt imperaturi differenti. Hekk l-armata tibda tagħżel imperaturi biex jiggvernaw dan l-imperu mill-qalba tagħha stess, minn qalb il-ġenerali tagħha stess. U ħafna drabi, l-istess għażla ta' ġeneral bħala imperatur kienet tfisser sentenza tal-mewt tiegħu, għaliex f'ambjent ta' gwerra ċivili kien faċli ħafna li dan jispiċċa maqtul minn grupp ieħor fl-armata li kien kontrih. Fi ħdan l-armata Rumana, dawn in-nies li kienu jimxu minn post għal ieħor, ir-reliġjon kienet fattur importanti ħafna għalihom. Kienu nies tradizzjonali li għalihom ir-reliġjon ta' missirijiethom, il-kult lejn l-allat tal-qedem, kien importanti, u għalhekk kien faċli ħafna jinterpretaw din il-kriżi li daħal fiha l-imperu bħala frott tar-rabja tal-allat għalihom. Meta għandna imperaturi li qed iqumu minn qalb tal-armata, kien importanti għalihom li jerġgħu jikkonfermaw il-kult pubbliku lejn l-allat, U hawnhekk li l-Insara sabu ruħhom f'pożizzjoni problematika. In-Nisrani qatt ma seta' joffri kult pubbliku lil xi ħadd li ma setax jagħrfu bħala Alla tiegħu, la l-allat pagani u wisq inqas lil Ċesri. Biex nifhmu eżattament x'kien ifisser dan il-kult pagan u x'ma kienx ifisser, u biex nifhmu aħjar allura l-għoġba tal-pagani meta jaraw ir-reżistenza li l-Insara juru li kienu lesti jmutu martri u mhux joffru ftit inċens lil allat, irridu nifhmu li l-kult pubbliku ma kienx kwistjoni ta' fidi. Għalihom, li toffri l-inċens lil allat kien kwistjoni ta' dmir ċivili. Fuq naħa kellna r-reliġjon pubblika, ir-reliġjon li żżomm l-istat f'postu. Hawnhekk ma kinitx tidħol il-fidi. U mbagħad kulħadd kien liberu li jħaddan u li jeżerċita l-fidi li jixtieq, il-qima lejn l-allat partikulari li jixtieq hu. l-importanti li wieħed jaqdi d-dmir tiegħu lejn Ruma u lejn l-allat tal-Belt ta' Ruma billi jipparteċipa fil-kult pubbliku offrut lil dawn l-allat pagani. Kif għedna dan għall-Insara kien problematiku għaliex qatt ma setgħu joffru l-inċens lill-allat pagani li jagħrfu lil xi ħadd ieħor ħlief Kristu bħala s-Sinjur tagħhom. Għan-Nisrani ma kienx sempliċiment li wieħed joffri ftit inċens lill-allat Anisrani, att bħal dan, kien l-istess negazzjoni tal-fidi tiegħu, id-dnub tal-apostasija, li wieħed jiċħad il-fidi, dnub serju ħafna. L-Insara kienu lesti jaqdu d-dmirijiet tagħhom ċiviċi l-oħra kollha kif tispjegalna tajjeb l-ittra lil Diognetu, hekk li jgħidilna l-Insara jgħixu fil-qalba tad-dinja, u lesti jipparteċipaw fid-dinja li fiha jgħixu u jaqdu d-dmirijiet tagħhom, anki jitolbu għall-imperatur, imma qatt ma setgħu jagħrfu liċ-Ċesri bħala s-sid tagħhom, għax sid wieħed hu, Ġesù Kristu. Allura liem'kienu l-persekuzzjonijiet prinċipali tas-seklu tlieta? Hawnhekk ma bqajniex biss fuq persekuzzjonijiet li jiġru minn post għal ieħor, sporadiċi, imma issa għandna persekuzzjoni organizzata kontra l-Insara bħala grupp. Jekk l-ewwel persekuzzjoni ta' dan it-tip li niltaqgħu magħha hija l-persekuzzjoni ta' żmien l-Imperatur Deċju, qegħdin fis-sena 250 wara Kristu, Igdecju jħoss il-bżonn li jerġa' jwaqqaf b'mod pubbliku l-kult lejn l-allat, għaliex b'hekk biss seta', ħaseb hu, jagħti s-saħħa lil dan l-imperu li kien dejjem iżjed qed jiddgħajjef. Biex tagħqaf dan iż-żmien faqgħet imxija ta' mard li qatlet ħafna fost il-poplu. Hekk Deċju ħass il-bżonn li jwaqqaf mill-ġdid il-kult pubbliku lejl Allat, u għalhekk Deċju jmur jordna li ċ-ċittadini kollha ta' dan l-imperu jippreżentaw lil nfushom fl-ibliet u joffru hemmhekk l-inċens lil allat pagani. Talli wieħed kien joffri l-inċens lil allat pagani kien jingħata ċertifikat, libellus, li b'mod seta' juri lil dak lil kull min jitlobulu li hu kien qeda d-dmir tiegħu, d-dmir ċiviku tiegħu lejn l-imperu. Naturalment ħafna Nsara rreżistew dan l-ordni u kienu lesti jxerrdu demmhom għalih. Oħrajn sabu triq iżjed faċli. Sabu mod kif jakkwistaw dan iċ-ċertifikat mingħajr ma joffru l-inċens lil Allat. U hekk naraw li anke l-istess Deċju spiċċa imminat bl-istess metodu li bih ipprova juri min kien Nisrani u min ma kienx. F'din il-persekuzzjoni jxerred demmu saħansitra l-Isqof ta' Ruma, il-Papa Fabjan. Gdecz jordna anke lill-saċerdoti biex jagħtu l-kotba tal-Vanġeli. Dan kien meqjus delitt kbir fost l-Insara. Waħda li x'kieqed jagħtu l-iktar ħaġa għażiża li kellhom, flimkien mal-Ewkaristija. U t-tieni għaliex naturalment il-kotba f'dawn iż-żminijiet kienu xi ħaġa tqum ħafna flus, u dawn il-kotba kienu riżorsa importanti għaċ-ċelebrazzjoni liturġika. Hekk dan Deċju spiċċa ħażin, għaliex spiċċa maqtul hu wkoll f'battalja. It-tieni persekuzzjoni, ftit żmien wara, hija dik li nibtet permezz tal-azzjoni tal-Imperatur Valerjanu. Fis-sena 257 Valerjanu jmur jordna lis-Senat Sabiex joħroġ liġi issa kontra l-Insara li permezz tagħha tiġi kkonfiskata l-proprjetà tal-Knisja. Għalhekk naraw li l-Knisja kienet kibret biżżejjed u kellha naturalment il-proprjetà tagħha. Li l-ebda Nisrani ma seta' jifforma parti mill-aristokrazija u l-ebda Nisrani ma seta' jagħti s-servizz tiegħu fil-qorti imperjali. Din il-persekuzzjoni ħarxa li nfirxet mal-Imperu hekk ħalliet ħafna martri fost l-Insara. Naturalment kien hemm dawk li kienu lesti jsibu t-triq faċli, offrew l-inċens biex hekk isalvaw ħajjithom. U din ikkawżat problema kbira fil-komunità Nisranija. X'kellha tagħmel il-Knisja b'dawn in-nies meta l-persekuzzjoni spiċċat? Setgħet il-Knisja tilqagħhom lura fi ħdanha? Dawn in-nies mhux veru jridu jiċħdu l-fidi tagħhom, Imma b'dan l-istess att, kienu fil-fatt wettqu d-dnub gravi tal-apostasija, iċ-ċaħda tal-fidi. Meta darba għaddiet l-persekuzzjoni, ħafna minnhom reġgħu ppreżentaw ruħhom fil-komunità Nisranija u xtaqu jkomplu jiffurmaw parti minnha. Setgħet il-Knisja tilqagħhom lura? Din il-ħaġa qajmet dibattitu qawwi fi ħdan il-Knisja. Kien sewwa li fil-Knisja jkun hemm dawk li batew biex iżommu sħiħa l-fidi tagħhom u dawk li kienu għażlu t-triq il-faċli li nnegaw il-fidi tagħhom. Hawnhekk qamu d-Donatisti li sabuha diffiċli jilqgħu lura fi ħdanhom lil dawk li kienu ċaħdu l-fidi tagħhom. U din kwistjoni tibqa' għaddejja għal diversi deċennji, anke għal sekli. Kien hemm min riedhom jerġgħu jitgħammdu. Il-Knisja għarfet li l-magħmudija darba setgħa tingħata, u l-ħniena t'Alla kienet kbira, u għalhekk sabet mezz kif tirrikonċilja dawn in-nies lura fi ħdanha. Valerianu, tajjeb ngħidu wkoll, spiċċa ħażin, għaliex Valerianu ġie maqbud f'battalja li kellu kontra l-armata Persjana, u l-għadu tiegħu, ċertu Xapur, għal inqas hekk tirrakkonta l-istorja, żammu litteralment bħala banketta biex minn fuq daru huwa jitla' fuq iż-żiemel tiegħu. Il-kawturi Nsara fi żminijiet ta' wara ma qagħdux lura milli jenfasizzaw dan il-punt u punti oħra bħal dawn. Nies bħal Lattanzju kien importanti għalihom li juru li dawk li pprovaw joħduha kontra l-komunità Nisranija, Alla kien ikkastigahom. U għalhekk spiss jirrakkontaw kif dawk l-imperaturi kollha li ppersegwitaw lin-Nsara kollha spiċċaw b'mod ħażin. Hekk l-aħħar persekuzzjoni organizzata li taffaċċja l-Knisja proprju kważi lejliet li fil-Knisja takkwista l-libertà tagħha kienet il-persekuzzjoni fi żmien l-Imperatur Dioklezzjanu. Dioklezzjanu mill-ġdid fi żmien ta' kriżi jħoss il-bżonn li jerġa' jwaqqaf mill-ġdid il-kult pubbliku lejn l-allat pagani Fi żmien dan l-imperatur, l-awtorità fl-imperu tinqasam bejn diversi persuni. Ma jibqax Dejoklezzjanu waħdu, imma għandna Ċesri fil-Punent u Ċesri fil-Lvant. U tajjeb ngħidu li l-persekuzzjoni kienet ħafna iżjed ħarxa fil-Lvant milli fil-Punent, għaliex ħafna drabi il-mod kif dawn l-insara kienu jiġu ttrattati kien jiddependi ħafna mill-awtorità tal-post. Proprju fit-tmiem ta' dan il-perjodu għandna l-ewwel editt ta' tolleranza għall-komunità Nisranija. Galerju, Ċesri li fittex li jippersegwita bil-qawwa kollha l-komunità Nisranija, affaċċjat minn marda mill-aktar krudili, fl-aħħar mill-aħħar dar anke lejn l-Alla tal-Insara. X'jagħmel dan? Hu jibqa' pagan naturalment. Imma f'ċertu mument jgħidulhom lin-Nisara tajjeb, ara, ibdew itolbu għalija u jiena Nittollerakom, inħallilkom teżistu. Hawnhekk għandna l-ewwel editt ta' tolleranza, qegħdin fi ftit żmien qabel jidher fuq ix-xena Kostantinu. Ftit jitkellmu fuqu dan l-editt, naturalment għaliex Lattanzju, wieħed mill-awturi Nsara, sabu diffiċli ħafna jaħfer lil Galerju għal dak kollu li kien ġiegħel il-Knisja ssofri. Galerju jmut, imma diġà għandna l-ewwel pass permezz tal-editt tiegħu, dan l-editt ta' tolleranza, li bih l-Insara setgħu jieħdu nifs. Bil-mewt ta' Galerju, issa t-triq hija ppreparata sabiex jidher fix-xena Kostantinu l-Kbir, dak li l-istorja tqisu bħala l-ewwel wieħed fost l-imperaturi Insara.